Vagalatiya ku avanyisa ka vutlhanu. Hi tshunxiwile hi leswi Kreste a hi tshunxeke. Hikokwalaho, yimani mi tiya, mi nga ha tlheli mi tiveka ehansi ka mpingu wa vuhlonga. Ma swi vo? Mina Pawulo ndzi mi byela leswi, loko mi pfumela ku yimbisiwa, swi vula leswaku Kreste a nga ha mi pfuni nchumu ni swintsanana. Ndzi lava ku engeta ndzi tiyisa kambe, eka un'wana ni un'wana la pfumelaka ku yimbisiwa, leswaku u fanela ku endla hinkwaswo leswi nawu wu lerisaka swona. Mi tihambanisile na Kreste, n'wina hinkwenu lava rhandzaka ku endliwa lava lulameke emahlweni ka Xikwembu hi mhaka ya ku hlayisa nawu, mi wele kule ni tintswalo ta Xikwembu. Loko a ri hina, hi ni ku tshemba leswaku Xikwembu xi ta hi endla lava lulameke emahlweni ka xona, Kutani hi swona leswi hi nga swi langutela, hi matimba ya moya lowu tirhaka eka hina, hi ku pfumela loku hi nga na kona. Hikuva eka Kriste Yesu, ku yimba kumbe ku va munhu wo ka a nga yimbanga a swi vuli nchumu, kambe lexi nga xona i ku pfumela loku tirhaka hi rirhandzu. A mi ri karhi mi tsutsuma swinene. I mani la nga mi sivela ku yingisa ntiyiso? Ku xisiwa loku a ku humi eka Xikwembu lexi mi vitaneke. Comelanyana lexi ntsanana xi kukumuxa mbila hinkwayo, hi laha swi vuriwaka ha kona. Mina ndzi ni ku tshemba leswaku leswi hi nga vahosi hinkwerhu. A mi nga vi ni mianakanyo yo hambana ni ya mina, ni leswaku yoloyi a mi pfilunganyisaka u ta kuma ku avanyisiwa ka yena, hambi a nga va mani na mani. Kambe loko mina ndza ha dyondzisa hi ta ku yimba, vamakwerhu, xana ndza ha xanisiwa hikwalaho ka yini? Hikuva loko swi ri tano, ku dyondzisa ka mina hi ta xihambano a ku nga ta khunguvanyisa munhu. A swi ta va swona loko vanhu lava va mi pfulunganyisaka va nga yimi kwalaho, kambe va titshena xikan'we. Loko a ri n'wina vamakwerhu, mi vitaniwile leswaku mi va lava tshunxekeke. Kambe mi nga teki ku tshunxeka ka n'wina mi ku hundzula mpfumelelo wo endla leswi ntumbuluko wa n'wina wa laha misaveni wu swi navelaka. Ematshan'weni ya sweswo, tirhelelanani hi rirhandzu, hikuva nawu hinkwawo wu katsakanyiwa hi ku lerisa loku nge, Rhandza munhu kuloni kukota loko u tirhandza. Kambe loko mi lumana ni ku kakatlulana, tivoneleni leswaku mi nga hetani hi rixaka. Leswi ndzi swi vulaka hi leswi, fambani hi moya, kutani mi nga ka mi nga kurisi ku navela ka ntumbuluko wa n'wina wa nyama, hikuva ku navela ka nyama ku lwa ni moya, naswona ku navela ka moya ku lwa ni nyama. Swilo leswi swimbirhi swa lwetana, kutani ma hluleka ku endla leswi mi lavaka ku swi endla. Kambe loko mi fambisiwa hi moya, a mi le hansi ka nawu. Mitirho ya ntumbuluko wa nyama yi le rivaleni. i ku oswa, ni mikhuva ya thyaka, ni manyala, ni ku phahla swikwembu swa hava, ni xiloyiloyi, ni rivengo, ni timholovo, ni vukwele, ni ku kariha, ni ku tirhandza, ni ku avana, ni ku lwetana, ni mavondzo, ni vudakwa, ni makampfu, ni swo kota sweswo. Ndza mi tsundzuxa, hi laha ndzi tshamaka ndzi mi tsundzuxa ha kona, leswaku lava endlaka leswo tano va nga ka va nga vi na ku averiwa eku fumeni ka Xikwembu. Kasi mihandzu ya moya i rirhandzu, ni ku tsaka, ni ku rhula, ni ku leha mbilu, ni vunene, ni ku hanana, ni ku tshembeka, ni musa, ni ku tikhoma. Ku hava nawu lowu lwaka ni leswo tano. Lava nga va ka Kreste Yesu va vambile nyama ni swa yona swi fa. A va ha swi hisekeli, a va ha swi naveli. Leswi Moya wu hi nyikeke vutomi, a hi hanyeni hi ku letela ka wona. Hi nga tshuki hi titiva ngopfu, a hi chaveni ku pfukana ni ku vondzokana.